דו רעדסט קעגן מיין טאטע און מיין מאמע? ס'טוט מיר וויי! דיין טאטע איז א גנב! דיין טאטע ווערט משוגע פאר געלט, הא? ער האט א קארגע, דיין טאטע און מאמע זענען קארג, זעהסט, הא? וואס זאגסטו עס? ס'טוט דיר וויי? דו טשעפעסט דיר! און אפילו זי זינגט אפ דעם ניגון, און אפילו זי אליינס זי זאגט די אמת, יא, מיין טאטע און מאמע זענען מאני מיינדעד מענטשן, מיין מאמע ס'נישט דא חוץ געלט, מאני, מאני, מאני, גארנישט דא!

און שווערע שוויגער דארף מען מכבד זיין, מען גייט צו א שווערע שוויגער קען מען זיך נישט אויפפירן ווי א ווי א ווי ווי אינגעלייט פירן זיך אויף, די שווער זאל וויסן איין זאך, די שווער זאל זיך נישט אריינמישן אין מיינע געשעפטן, און דו כאפסט נישט אז נאך פֿופֿצן יאר גייט דורך, דו האסט שוין א טאכטער, און איינער גייט איר מאכן דעם זעלבן פעיס, די שווער זאל וויסן, די שווער זאל זיך נישט אריינמישן אין מיינע געשעפטן, אזוי רעדט מען צו א שווער, די שווער זאל זיך נישט אריינגעמישט, דו ביסט ממש א יאסעלע פון קול מבשר, די שווער, די שווער, ער טיילט איין, און וואס, דו גייסט עס אויך האבן, דו גייסט עס אויך האבן. מען טאר אויך זאגן שווער, שווער זאל וויסן, שווער זיך שרייבן נישט אז דו זאלסט מכבד זיין דיין שווער, דו וועסט שלינגען און שלינגען און מכבד זיין, וועסטו אויך זוכה זיין אז דיינע קינדער וועלן דיך מכבד זיין, דיינע קינדער וועלן רעדן שיין צו דיר, דאס איז יסוד היסודות אין שלום בית, מען רעדט נישט אויף א שווער און שוויגער, כל שכן וכל שכן אין פארנט פון א ווייב, אינדרויסן שוין, איך רעד מיט חברים, איך זאג מיין שווער אהין מיין שווער אהין, אין פארנט פון די ווייב, אין פארנט פון די קינדער פון די אייניקלעך, זיי דיר געזאגט, זיי דיר אזא מין ניקס, איז גארנישט, לאך נישט, ס'איז אזוי, בויסטו אויף דיין שטוב, מען ווערט, די ווייב זעט אז דו רעספעקסט אירע עלטערען, באקומט זי מער ליבשאפט צו דיר, ווייסט זי, אה, יעצט זעסט, אונז זעמער איין מענטש, אונז זעמער איינס, נישט סתם דו קומסט דא נאר ווייל דו דארפסט מיך האבן און דו ווילסט מיך אויסנוצן, אזוי איז אזוי, די זעלבע זאך א אייגענע טאטע און א מאמע, אינגערמאן האט חתונה געהאט, ס'איז דא עלטערען וואס זאגן, מיינע קינדער, קוקן נישט אויף מיר. א אינגערמאן זאגט מיר, ער האט שוין חתונה געמאכט אלע זיינע קינדער, ער זאגט מיר קיינער פון מיינע חתונה געהאטע קינדער קומען נישט ארויף צו מיר, נאך א מזל ס'איז דא יום טוב, מ'קומט בעטן פון מיר אפאר דאלער פאר יום טוב, אזוי קומט ער נאך ארויף צו מיר, קיינער קוקט נישט אויף מיר, שוין, איך האב אים געזאגט, דאס איז דיין פראבלעם, דו דארפסט, מסתם האסטו זיי גערוידעוועט, איך ווייס נישט וואס, אבער די קינדער האבן נישט קיין רעכט דאס צו זאגן, קינדער דארפן גיין צו עלטערן. די אייבערשטער האט געהאלפן, מען האט חתונה געהאט, עס איז אלע חתונה געהאט, און די פאר חתנים וואס גייען חתונה האבן, און ווער האט דיך געהאדעוועט און אויפגעצויגן און געזארגט פאר דיך און געפארעט מיט דיך? עלטערן. איז נאך די חתונה, זאלסט אנקאלן זאגן, שכוח מאמע, שכוח טאטע, ס'איז געווען א שיינע וואך, א שיינע שידוך, איך קום דיר א שכוח, האסט מיר געמאכט אזא שיינע שידוך, געב א שכוח, שכוח, כ'דאנק דיך מאמע, גיי גוטע ווערטער, וואס קען איך דיר העלפן, דארפסט עפעס פון די גאס, בפרט מ'קען העלפן א מאמע, מ'קען העלפן א טאטע, דאס איז אזא מצוה, כבד את אביך ואת אמך, וואס שטייט אין תנא דבי אליהו, די אייבערשטער זאגט, די גאנצע וועלט איז מיינס, און דו ביסט מיינס, אלעס איז מיינס, און איך בעט פון דיר איין זאך, זיי מכבד דיין טאטע און מאמע, זיי מכבד דיין טאטע און מאמע, איך זע א בריוו, איינער שרייבט פאר מוהראש, דאס איז גוט פאר דיר צו וויסן, ס'טוט גוט אויסהערן, ווייל די זעלבע זאך, מיין טאטע, ער שרייבט עס וועגן די ראש ישיבה שרייבט ער עס, אבער די זעלבע זאך גייט אן וועגן א טאטע, א ראש ישיבה האט מיר געזאגט אז איך פאר אויף אומאן זאל איך בלייבן אין אומאן, ער ווארפט מיר ארויס. שרייבט מיין ראש, מיין ראש האט גלייך געכאפט וואס די זאך איז, שרייבט מיין ראש, עמי גיב צו, דו ביסט יא נאר מחוץ אויף עזות פנים אין ישיבה, דער ישיבה קען דיך נישט ארויסווארפן ווייל דו געבסט אים נישט קיין כבוד, אסאך מאל מוז מען אנכאפן עפעס א זאך, עפעס א, ס'מוז ווערן עפעס א חלות ווען מ'קען דיך ארויסווארפן. פלעין אז דו האסט זיך אונטערגעלאכט אין פארנט און דו געסט אים די עטיטוד ווי דו לאכסט פון אים, ער קען נישט גיין זאגן פאר די הנהלה איך האב ארויסגעווארפן דעם עושר זון ווייל ער לאכט פון מיר, וואס דו דארפסט כבוד? ער דארף דיך כלומר'שט קעגן נישט קיין כבוד רעזשים. זוכט ער עפעס א חלות, עפעס א חפץ, עפעס א עפעס א זאך ווען מ'קען מיר זאג קובע זיין, אה! גיי ארויס, שייגעץ ארויס. זאגט ער אים די פארסט אויף פארם ווארף איך דיך ארויס, זאגט אים דער השי ת מיך גיט צו אז די וועסט זיצן און לערנען אין ישיבה, דאס מכבד זיין די ראש ישיבה, און דאס לערנען די שירים פון ישיבה, און אין די זייטיגע צייטן וועסטו לערנען סדר דרך הלימוד מיט שטילערהייט, נעם א משניות, נעם א מסכת תענית לערן, און וועסט דיך אויפירן מיט דרך ארץ, וועסט דאווענען שחרית מנחה און מעריב מיט דרך ארץ, דיין ראש ישיבה וועט דיך נישט זאגן ווער ס'פארט אויף פארם ווארפט ער ארויס. ער וועסט פארן אויף פארם און ער וועסט צוריקקומען און דיך ארייננעמען. אז דו ביסט א זיס פנים א מחוצף, אוודאי העט ער דיך ארויס ווארפן די שרייען, די זעלבע זאך איז ביי עלטערן און די זעלבע זאך איז ביי א ווייב, בפרט יעצט מען פארט שוין אויף אומאן, ביז שביעות טראכט מען נאך ס'קומט נאך די נעקסטע יום טוב איז שביעות, יעצט איז דאך שוין די נעקסטע יום טוב, מען פארט יעצט אין קעמפ, אין דריי וואכן ארום, און מען קומט צוריק פארן מיר אלע אויף אומאן, און ס'הייבט זיך אן א גאנצע מיטמאכעניש די ווייב לאזט מיך יא די ווייב לאזט מיך נישט די טאטע לאזט מיך יא די טאטע לאזט מיך נישט, מוהראש וועט אייביג זאגן אזוי, דיין ווייב לאזט דיך נישט פארן אויף אומאן פארוואס לאזט דיך דיין ווייב נישט פארן אויף אומאן? פארוואס לאזט דיך דיין ווייב נישט פארן אויף אומאן? פארוואס זאל זי נישט לאזן פארן אויף אומאן? אז דו ביסט וואויל צו איר, ברענגסט איר אהיים געלט, ביסט נישט קיין קמצן, ס'דא אינגעלייט וואס ממש האבן אזא מין, ס'א מחלה, פשוט א מחלה, כ'ווייס נישט ווי ס'הייסט אויף ענגליש, מ'דארף טרעפן עפעס אזא פשוט עפעס א או די די, כ'ווייס נישט וואס א עי די, וויאזוי הייסט עס א קארגע מענטש? מען דארף, וויאזוי איז דא א ווארט אויף דעם? ער שטעלט אן די העק, יעצט אויב א פרוי זאגט מען זיי זי זיצט אינדערהיים, די מאן לאזט נישט אראפדרוקן אונטער סעווענטי טו, אונטער סעווענטי טרי, ווי זיצט דער אינגערמאן? פרעג אים, ווי זיצט ער? ער זיצט אין א אפיס, הו הא, ס'דארף זיין אזוי קאלט אז מען נעמט ארויס א באטל זאל ער שוויצן, און ס'דא אלע מיני סימנים אויף דעם, און ער זיצט אין א קאר, צינדט עס אן אויף די העכסטע, די ווייב וואס וועט קענען קאסטן די עלעקטריק ביל וועט מיר קאסטן נאך צען דאלער רחמנא לצלן למען וועט קאסטן נאך פופציג דאלער א חודש. שלעכטע מענטשן, שלעכטע מידות, קמצנות. און ווער פאר וועם געסטו די פופציגער? ס'איז דאך צו דיין ווייב, ניין? ווילסטו נישט פארגינען דיין ווייב זאל זיצן אין א גוטע געשמאקע הויז מיט עירקאנדישן זאל גיין די העכסטע וואס קען, די העכסטע קען. וואס איז? דיין ווייב, ניין? מ'דארף דאך האבן געזונטע נערוון, זי פארעט זיך מיט דיינע קינדער.